Carlos, kif aħna? Mhux ħażin, grazzi, mhux ħażin. Ma Carlos.
Tajjeb, tajjeb. Ma Carlos, kif inti? All right inti? Jiena
bħalissa all right. Pero hija daqxej overwhelmed b'ħafna affarijiet f'daqqa. Hmm. Sewwa. Għax fix-xogħol tagħna forsi bħalma ta' finti meta tnajt ix-xogħol tagħna huwa jien għandi l-business tiegħi. Mhm. li jien nemmen fil-ħajja trid tieħu ħsieb kollox, iżek għandek ħafna tfal u ma tistax tagħmel preferenzi. Meta nagħmel il-preferenzi, għax ikolli għalfejn nagħmel preferenzi, dik il-ħaġa tbati. Ma jekk għandi proġett teatrali, għandi l-iskola, għandi l-ħanut u għandi proġett televiziv li bħalissa dejek, tispiċċa tajt bħalissa l-priorità daw it-tnejn. Imma daw it-tnejn mbagħad għajnaqsu. Allura nipprova kemm jista' jkun insib dak il-famuż bilanċ. U bħalissa għaddej minn dak iż-żmien, li ovvjament meta tkun għaddej minn dak iż-żmien, inti tipprova tikkontrolla. Imma mbagħad jinqalgħu mishaps żgħar li jiġu kbar, bħal tal-lum eżempju, sempliċiment ċuċata li jmurlek l-air condition fil-karozza. Jew li ma jaħtaħdimlekx application fuq mobile importanti. Allora jibdew, meta jibdew jinqalaw dawk mal-ħafna xogħol. Emmek li, u jina bniedem, minix control freak laqas xej, anzi nħalli ħafna il-flow tieħu tieħu l-ħin tagħha. Imma meta eżempju jkollok kollox pjanat u jibdew jinqalgħulek affarijiet li ma tistennihomx, u mbagħad hemmhekk jiena. Kif tiddirja magħha meta tiġġielek? Hija xi ħaġa li Nippanikja daqsxejn, ta' minni, ta' eżempju jien naf illum preparati jien eżempju li niltaqa' ma' Matthew wara Matthew għandi rehearsals, wara għandi sija break, wara whatever, daż-żmien Qed nipprova nieħu ħsieb saħħti wkoll għax dik ukoll tieħu l-inqas prijorità mbagħad. U però nqum filgħodu jmur il-geyser eżempju xi ħaġa li ma stennejtha xejn. Hemmhekk nippanikja ftit hija, hemmhekk ma nafx ngħid u iva, mbagħad tħalli jgħaddi ftit ħin, ovvjament bil-panic ma se tagħmel xejn. Tippanikkja għax tifrussa ruħek għax hija inkonvenjent. Inkonvenjent, eżatt, eżatt, eżatt. Ġifieri affarijiet jew jmur id-dawl, eżempju, ma tistennijiex filli kollox pjanat filli mar id-dawl illa allura rid nibdel. Ġifieri dawk affarijiet li. Eh, u inti l-affarijiet li tissemmi inti kollha jiddependu minnek ukoll naħseb. Ekku, jiena ħanajlek ħaġa, jiena dejjem minn dukon żgħir Anka l-isem tal-iskola tiegħi Free Spirit Acting, jiġifieri ma ġietx kombinazzjoni, kien proċess. Jiena nemmen li fil-ħajja mhux ħanajt xejn ta' jew xi nemmen li hemm xi destin whatever, però met inti jiena semmejt ħalli l-flow jew over, jiena nemmen li hemm entità Hemm xi ħaġa mfuq. Hemm enerġija, hemm univers, jien m'għadniex reliġjuż kważi xejn. Hemm, U eh, nemmen li meta when you let go u tkun fl-istess frekwenzi, u mbagħad jibdew jiġu affarijiet Nalla għajt ma met jullu, max għalli dik il-kelma, jew offri li dak il-proġett, jew. U nemmen li dik ma tkunx kombinazzjoni. Dik nemmena ħafna. Jiġifieri ċertu affarijiet jiena nemmen li jiġru għal raġuni, jiġru. Però mbagħad mbagħad ovvjament inti aħna semmejna frekwenzi ħa meta minn dawn il-frekwenzi toħroġ minħabba l-geyser eżempju, mbagħad hemmhekk U jien għandi tendenza li nippanikja, nammetti għandi. Jiena kulħadd jarani kalm, Għax se tagħti impressjoni li inti persuna li. U biex tikkontrolla dawn l-affarijiet kollha, mm. inkluż tifla ta' sentej, familja, ġifieri, e, e, e, titkun kalm, però il-panik ma nurihx. Rari nurihx. X'tagħmel bih il-panik allura? Jew niżvoga iktar fuq xogħol, jew mur waħdi ximkien u tidħaqx bija nara xi concert jiena ffissat fuq ir-rock u l-metal eżempju nħobbhom ħafna nies ukoll jgħiduli possibbli jien min ma jafnix jien b'hekk il-look ta' xagħar twil bl-ebda l-ebda ġifieri idea ta' Kristu kont eżempju Black Sabbath Ozzy dawk huma l-allat tiegħi fil-mużika jien m'għandix allat u mmur ġieli nintefa' xi mkien anke YouTube u Iktar ma jkolli xogħol, ngħid ħa nagħmel siegħa u dik tġibni f'tiegħi. Il-meditation il-meditation tiegħi, eżem min tgħidlix immollek bil-qiegħda nisma' din mużika ta' meditation buddista u da jew xi sejħu la nifrikja. Jien meta nimmedita bir-rock jgħidu li minti madan. Hemmhekk impoġġi u sum il-frekwenzi jiġu f'postom. U mbagħad inkompli għaddej, di waħda minnhom ta' eżempju ġog. Naqbad ngħid ħa mmur ġog tajba. U nieħu pjaċir l-istess bil-mużika f'widnejja. Dal-aħħar erġajt ftit imissa l-età titqgħod attent minna futbol. Sibjim qed nilgħabu logħba futbol l-istess, ħamsa kontra ħamsa. Xi kultant naqdu timijiet nikkompetu hekk għandna għandna tim Malta Stars ġifieri bbażat minn atturi, kantanti u hekk, kultant nagħmlu logħba. Erġajt mort hekk ħadt pjaċir ħafna għalkemm ovvjament tista' f'din l-età trid toqgħod attent minn ċertu injuries, importanti ħafna. U reċentement qed nipprova mhux xi ħaġa li nkun looking forward nammetti il-gym. Provat once li nidħol Int qajt miegħek, int qajt ma' dak, l-istess ħin orejtni kif nagħmel. Però to be honest nippreferi xi ġok tajba jew xi logħba futbol. Allora fejn tagħmel ġim xorta jekk tippreferi? Ehm, nagħmel ġim xorta biex għax ovvjament inti kif għatlek futbol qed noqgħod attent. Ehm, ġok hija ġok, all right. Mhm. Però biex tieħu ħsieb ċertu upper body u hekk naħseb ftit tmur ġim, fim. Jed tagħmilha literalment għas-saħħa fiżika tiegħek. Eħe, u milux sas-sena li għaddiet jew ta' qabel għamil ċarta biss kont nitrenja boxing, nitrenja l-boxing biss, eh? Hmm. Però sibtu vera tajjeb. Allora nsib dik xi ħaġa. Again, jiena mbagħad irrid nitgħallem li s-saħħa fiżika li tmur ħafna mas-saħħa mentali. Jien wara li mmur dik il-ġok, sieħ X'niġi aħjar. Tirrelizja ċertu. Qabel kont nirrelizja manka meta ma kellix familja, kont fil-axija u noħroġ, niltaqa' man-nies, nissoċjalizza, eh, nieħu nieħu żewġ drinks, se tifhem. Allora hemmhekk kont niżvoga. Issa dak l-iżvog imbidel. Issa bil-lej għalkemm xorta ħafna drabi tard. 700 sena biex imur id-dorħa nara t-tifla. Sewwa. Allura dak l-iżvok li kelli isu isu tela, allura rrid nirreplacejah b'xi ħaġa oħra. Allura meta jkun hemm eżempju jien naf jien darba f'sena bil-fors irrid insifer ma' sħabi nara konsert. Bil-fors. Hekk ma nagħmilhiex di, tiskanta da, isu ritwal tiegħi. Dis-sena Guns N' Roses, is-sena li għaddiet inzertaw kienu tnejn, ACDC, Lenny Kravitz, kull sena rrit imur wieħed jew tnejn. U għal-ħin tiegħek jisu r-reward tiegħek ukoll. U għan qegħdin erba' dejbi kważi dejjem l-istess. Mhux dejjem l-istess, imma din erba' dejbi sena konna xi tmienja. U tajt għandek dawk l-erba' tiegħem li hemmhekk vera tajt. Parti mbagħad ovvjament għandek dik il-holiday bil-familja, ma Issa xi ħaġa li tagħmel għalik. Dik importanti ħobb ħafna l-futbol ukoll, però tgħid li xtażel ili ma mmur nara jiena ħobb il-Juventus. Ili ma mmurx ħames snin. Tara logħba futbol.
Għax jiena logħba futbol mbagħad fit-television toġobni. Logħba futbol taf nieħu pjaċir, ma nagħmilx spiss tanzi darba fil immur il-klabb. Mhm. L-istess erba' teħbib u naraw hemmhekk. Jisam il-ħbib għalik huwa importanti ħafna. Jina li li tissoċjalizza jili u importanti ħafna. Jina ħafna enerġija mant il-nies. Mm. Eh, ovvjament, ġifiri, dana l-ewel konna isna ħanaqbdu għam, bat waqafna eh, anka l-isem tal-iskola frispi. Mm. Jina dejjem fħajti Jobs kelli ftit meta kont żgħir. Għax anke meta jien niftakar, darba kelli bżonn il-flus biex insiefer ma' tal-futbol. Kellna turnament barra, kien dak iż-żmien ta' sixteen, spiċċajt mill-iskola, tibda higher, eċċetera, eċċetera, ma ma tafx se tagħmel b'ħajtek minħabba dan il-karattru. U niftakar missieri kien qalli trid tmur it-turnament għax allavorja kont se mmur turnament ma' tim tal-futbol xorta kien nħallsu persentaġġ. Dak iż-żmien. U qalli mela ħseb għal rasek. Missieri ma ġietni l-flus. Pruvajt naħdem ġo fabbrika, ħassejtni qiegħed ġo ħabs.
Għall-palazzu tiegħek. Bxum, bxum.
Li tlaqqas il-paga ma ridt. Ħa ngħidlek esperjenza żgħira, sa dik kienet kelli 16. Immur ġod il-fabrika. Ehm, Namel ġimgħa tgħid trial. Mhm. Iżommuni dak iż-żmien l-industrija tal-fabriki, manifattur, eccetera, eccetera, b'saħħitha ħafna. Ġifdi l-fabrika nek hemm meluf. Sabuni tajjeb, tefagħni f'magna, kien hemm kien hemm supervisor li kellu section taħt idejh u qalli ħantik dil-magna sempliċi eight hours doing the same thing, jiġifieri dak kont noħroġ cover ta' lipstick u rrid niċċekkja sempliċiment minn hawn nitfgħu hawn. Jiġi Inzertat il-festa ta' San Pawl tal-Belt, kont nilgħab il-futbol, inzerta l-iktar xhief ta' antipatku għax mis-satej sa tmienja, jew sal-għaxra, ma nafx, sal-għaxra. Ġie, qalli tant sibtek tajjeb li ħa tagħmel erba' sigħat overtime dil-ġimgħa. Kif qalli hekk, ġieli rajtu Midnight Express il-film, meta joħroġ mill-ħabs u jitlaq jiġri jaqbeż, qbadt, ħriġt mill-fabbrika, minn Kordin, ġrejta sal-Belt. libertà. Għax ma kienx xi ħaġa li inti. Għax xi ħaġa li takkisni. Xi ħaġa li takkisni jien iġġibni vulnerabbli ħafna mm. u hemmhekk nagħmel l-iżbalji. Waqt li nimmaġina jekk qed tipprepara performance għandek bżonn ta' merba sija oħra, ma nasibx ħajkollok l-istess reazzjoni. Mm. Għax hija xi ħaġa li inti kreatività.
Inti inti you're creating something at hi għad taħdem ma' nies oħra on the same wavelength, jiġifieri dik differenti. Jien hekk tgħidli eżempju jien anke filming, jiena xi kultant tkun filming kemm fadal inti għalfejn dħalt għalih, taf li biex tagħmel xogħol sew, titil ħin. Mem l-ebda xogħol tajjeb. Jien għalija x-shortcuts ma jeżistux. diffiċli ħafna. Inti jekk tiċċena tajba, trid il-ħin, trid id-dawl perfett, trid is-sound perfett, trid ix-shots perfetti, biex ikollok dawk trid il-ħin. Ma naf jgħid gerger darba oħra tidħolx għalih il-proġett. Jiena Għax kif qegħdin ngħidu, inti jekk hix xi ħaġa li tissib sens fiha jew le. Ma nħdu acting, jekk mhux se ssib sens fih x'qed tagħmlu. Min tix tagħmlu għal flus żgur hawn Malta, qed tagħmlu biex tidher dik storja oħra. Dik imbagħad tidħol xi ħaġa oħra. Jiġifieri għalhekk għedtlek u mbagħad f'dak iż-żmien kont mort naħdem, pruvajt żewġ fabbriki u t-tnejn sabuni tajjeb għax xi bniedem ma noqgħodx kwiet allura nħaffef. U mbagħad mort ġo stabbiliment il-belt popolari ħafna tal-kafè u kafeterja kbira u l-fatt li kont wara counter dejjem qed niltaqa' ma' nies. Hemmhekk qatt ir-ruħ. U mbagħad minn hemmhekk kif ġejt lura mill-futbol kont tkellimt ma' missieri u spiegħt ħadt over il-business tiegħu. Ġifieri. Imma dejjem waħdi jien ma niftakar. Waħdek ġifieri dejjem tmexxi inti. Dejjem sole owner jien. Jiena ftit li xej catering kien oġobni għal dik ir-raġuni li jiena qed nagħmilha man-nies anke jekk ħriġt waiter Għalkemm għandi stejjer ħelwin ta' żbalji jew waqajt bid-dixx b'kollox tal-ikel, imma at least qed imur fuq l-imwejjed qed nitkellem man-nies, jiena dak hu l-kbir. Meta tipprova tneħħili dik, ma nibqax jien. U sfortunatament tiġri fil-ħajja, speċjalment meta inti għandek prijoritajiet importanti, tgħid nixtieq immur il-meeting jew inkella l-event li stidinni Matthew, imma mit-tifla sick ma nistax. U dik li qed nixtieq insaqsik jiena, jiġifieri min raġel fl-ispirit qal li għandek familja. Il-qabża kif kienet u kif ħadd. Il-qabża, il-qabża ħassejta, nammetti. Diġà tħossha. Darba kien hemm ħabib tiegħi kon nikla u qalli meta tkun free spirit, single, ikollok il-libertà tad-dinja kollha. Qal li kif tidħol għarus onqoslok biċċa. Qal li kif tiżżewġ onqoslok biċċa oħra, li dak il-pass jiena ma għamiltux. Qal li meta jgħodu tfal, puppa li tiġi hekk. Tifhem? Għala bċajta, imma hemm ħafna sens fiha. Tifhem? U vera. Għal esperjenza li kif kienet minn single free spirit għal familja? Ehm, jekk nara it-tfal iġibu bidla u jġibu bidla sabiħa. Inti ħajtek kien kulħadd jgħidli kien u ngħidilhom jogħġbuhom għax jiena ħija għandu tmienja tfal eżempju, imma ħija l-karattru tiegħu huwa totalment differenti minni. Jgħidulek minn hekk tiġi hekk, u vera minn hekk tiġi hekk, tinbid il-fatt li inti hemm dil-kreatura li hi responsabbiltà tiegħek. li tkabbarha. Dan jiena nassoċja, eżempju, immaġina jien ktibt play, xi ħaġa li għamilt riċenti, ħloqtha jien, krejajtha jien, produċejtha jien, irrexxtajt fiha jien, allura hija l-baby litteralment tiegħi. U rajtha tikber minn proċess ta' idea, minn proċess ta' kitba, minn proċess ta' u l-istess ħaġa dit-tifla, ovvjament qed nitkellmu fuq issa demmi much bigger than a play, sewwa. Allura l-fatt li anka l-mod kif eżempjament f'reliġjon. Jiena eżempju għandi dilemma kif x'se ngħallimha fuq reliġjon lil dit-tifla, jien ma nixtieqx li jkollha trobbija, nammetti li kellna aħna żgħar l-indottrinazzjoni tittemminek bil-fuq, anzi nixtieqha tkun fl-ispirit bħali. Sewwa. Eżempju, dik hija xi ħaġa li. Ma hekk imur lura inti bħala raġel li it-tfal ġibu ħafna sabiħ magħhom, iġibu ħafna responsabilitajiet u obbligazzjonijiet. Eżempju, il-bidla li għadna li semmejna minn hekk għalhekk hija bidla għat-tajjeb, ovvja li għat-tajjeb, però biktar responsabilitajiet u f'mumenti minnhom Tedjanti, kważi kważi tedjanti, jina rajt it-tfal zbieħ. Għadem ħafna repetizzjoni.
Jien nadora l-tifla tijaj, ovvjament, bħal ma naħseb jagħmel kull ġenitur, ġifiri, kemm jina u kemm it-tfajla ntu għal-attenzjoni kollha li hemm bżonn, nippruvaw ma tispoljaħiex, fl-istess ħin, e, e, e, qed tifhem, trobbija. Emma momenti li tajt stramen, kiku bħal da zmin, eżem għankan kun fit-terazzi, nibda nisma xi konsert, Nafx kemm daba semmejtu, għax inħobbhom, tifhem. Naf kemm sifilt waħdi, meta kont singli, mmur nara l-metallika waħdi, u mmur naqbes fin-nofs waħdi, importanti li waħdi, tifhem, ġifieri. U issa f'daqqa waħda tixtieq tagħmilha u forsi ma tistax. Eh, għalhekk għatlek huwa importanti ritwal ta' darba f'sena li jiena dak irrid nagħmlu, imma eżempju nibda ngħid eh, nixtieq xi darba nagħmilha. Eh, ovvjament l-eżiġenzi ma jħallux, forsi anke l-gosti tiegħek u tal-partner ma jkunux l-istess, sewwa, ġifieri dik oħra. Dik hemmhekk trid issib kompromess, għalkemm il-kelma ma togħġobnix ħafna, imma trid issib qbil. Eżempju, jiena nħobb il-concerts, it-tfajla tiegħi eżempju ma tħobbhomx. Allura jew mmorru wieħed noqogħdu wara biex ma jkunx hemm rassa. Sewwa għax ovvjament jien nifhem. Tipprova ssib dawk il-kompromessi. Jiena iktar mill-itfal in ġenerali kif għadt inti l-idea ta' familja ovvjament minn ħaġa ħa taqbeż litteralment għal oħra. Is-sena x-xogħol tiegħi jeżiġi li eh, meta tikkrea, meta tkun kreattiv, ħafna drabi tkun vulnerabbli ħafna. Jien nemmen ħafna bil-muża, ħafna nemmen. Jiena m'iniex kittieb, però nikteb plays, imma ma nikkunsidrax lili kittieb. I pull out ideas, jiena tajjeb ħafna biex inkun in a writer's room, però ma nkunx the main script writer. Jiena producer, jiena għandek eżempju dak l-iskript f'idejk kemm ta' idea nipproduċuh minn hemmhekk nibdew. Nidderieġi, nieħu pjaċir ħafna u nirrexta. anka biex nistudja skript, jina n-nis, jina il-mulej se jaħlu li trit tani tani gift li għandi fotografik memory perfetta. Ovvijament, bizmin ton ost li t-realizza u fil-50s un bad. Eżat, eħe, pero jina zembi t-tini skript naqraħ darba t-nejt li ta' jisnħatlu ritrat mhm. u rajtu. Allura huwa vantaġġ li meta mmur on set jien jgħidu li ma doffi kif tafu blamment. Il-kelma blamment ovvjament mhix eżatta. U meta nistudja skript jien, jien ġili jkolli skript ta' 30 pages u ma nistudjah qatt. Ġurnata qabel tiġini l-muża nagħmel sija satej fuq. Immur on set, eżempju, qed nitkellmu fuq filmi li għax teatru zax tagħmilha. U hemmhekk dik il-ħajja li skript, fimt? Imma nistudja meta għandi aptit. Meta mbagħad tibda tiġi għax imbagħad għandek id-deadlines, għax hemmhekk imbagħad titbilanċja kif dejjem nallem l-istudenti titbilanċja bej l-arti, in-naħa artistika man-naħa teknika. Qed tifhem li inti mbagħad isma' hemm deadline meta m'għandekx aptit tistudja, meta m'għandekx aptit tirrexta, inti immaġina jien inkun il-ħanut immur ftit id-dar, nara t-tifla whatever, U mbagħad għandi lesson fit-tmienja, rrid nerġa' noħroġ, mhux dejjem ikollok aptit, hemm minni. L-iktar tkun fuq xi sufa qed tara xi ħaġa mat-tifla jew qed tilgħab magħha. Ma jkollokx tmur. Fit-triq ma jkollix aptit. Imma mbagħad once li dħalt fl-istudio, tiswiċċja. Tifhem? U mhux ta' nagħmel lesson tal-għamel xi nofsiegħa żejda. Għax inti biex timmaniġġja dawn l-affarijiet kollha, Xi tip ta' dixxiplina, xi tip ta' regoli, rutina jrid ikollok bil-fors, inkella ma jirnexxilekx. Issa dik tmur kontra l-ispirtu ta' min hu kreattiv, qed tifhem, u hi diffiċli. Għal kif jirnexxilek tibbilanċhom ġo fik?
Dik il-kelma ta' li użajt inti, dixxiplina, hu dixxiplina li kif qed ngħidlek m'għandix aptit immur, imma jkolli mmur. Tagħmlu għax-xogħol u. U tmur bl-istess enerġija għax inti x-xogħol tiegħek mhuwiex xi ħaġa li l-aqwa li għad hemm. Eżatt, eżatt.
Jekk hu ħanut, jekk hu il-xogħol tal-acting u tal-talim, inti tipperform jien kollu. Jiena ġib ħafna eżempji, jiena għaddejt minn esperjenzi kemm jien personali, imma jiena kelli eżempju atturi fi play miegħi, waqt il-play tmutilhom ommhom. U ma kinitx play sempliċi di, da play Teatru Manwel. Shakespeare biex inkun ċert, ah biex inkun eżatt. Jiġifieri din il-play ħa tibda u mietet omm dal-attur. Qed tifhem? It's heavy, kellu jagħmilha l-play xorta, ġifieri dawn affarijiet heavy. Eżempju, oħt attriċi mietet in the production week u għandna disa' shows ġejjin, x'tagħmel tista' tieqaf għandek kull dritt tieqaf imma mhix daqshekk sempliċi. Hemmhekk naħseb li tidħol professjonalità wkoll. Eżatt, u ġifieri inti ħafna drabi nkella naf kif qed ngħidu kellek ġurnata ta' misħeb sumbat titmur. Tiffilmja, tirriħersja, ġeneralment huwa xogħol għal hawn Malta qed nippruvaw nibdluha din l-idea li huwa xogħol ta' billejl biss. Tifhem, eżempju, illum hawnhekk għandek kantanti, atturi li huma professional li jistgħu jaħdmulek filgħodu wkoll. U dik hija ta' vantaġġ. U l-ewwel nies inti ma tmurx tirriħersja wara xi tmien sigħat xogħol u wara l-problemi li kellek id-dar u mbagħad mort tirriħersja billejl. At least qomt filgħodu, mort frisk u għamilt sagħtejn tajba rehearsals. Dik qed nippruvaw, ovvjament sakemm tista' li indaħlu ħafna li tirrehearsja u tiffilmja filgħodu. X'pejjiżu kif qed titkellem hemm il-bilanċ ta' li tieħu ħsieb is-saħħa fiżika tiegħek, tieħu ħsieb is-saħħa mentali tiegħek bl-affarijiet li qed tgħid, ħin mal-familja, ħin mal-partner, immaġa jiena, u x-xogħlijiet tiegħek. Għax imbagħad ħa ngħidlek, tipprova, ħa nieħu minni li anke il-leisure tiegħek, eżempju, riċentement, ħa nżemmlek eżempju wieħed, kont mistieden, kont ġaġġ tal-Malta Short Film Festival, U kont mistieden għall-awards, miegħi ħadt xi studenti għax kienu mistednin ukoll. Allura minn dak l-event li within brackets xorta kellu x'jaqsam xogħol, inti għamiltu mument ta' pjaċir ukoll, socializing, qed tifhem. Jiena ngħidlek, naħseb jiena li Ħa nsemmu l-kelma x-xogħol, li x-xogħol tiegħek iddaħħlu wkoll, għax ovvjament jiddependi x-xogħol, hawn min jgħidlek ix-xogħol ħallih ix-xogħol tiħdux id-dar. Hawn min jgħidlek ix-xogħol tiħdux, fil-każ tiegħi, jien anke nara film, ġieli anke nara film ma' persuna ħdejja nkun antipatku għax ngħid ara dak ix-xogħol, tifhem? Malija. Għax inti ovvjament ħares li teknika u kolla parti. Għal-kem, għal-kem umbat jien għajdu let go, anka mun nara plejn għed kik u dik il-plejk u dik il-bicċ, tifem. Imma naħseb tajjeb li inti fil-leġer tijak id-daħħal il-passjoni għamma sejħu li xie. Għax jien naħseb, ta' meta nismak titkellem, Min jgħid ix-xogħol ħallih ix-xogħol, id-dar ħallih id-dar. Ovvjament, bħalma semmejt, il-kollegi tiegħek li jmitilhom xi ħadd waqt production week, ovvjament ma setgħux fuq il-palk jieħdu l-emozzjonijiet ta' dak li għaddew minnu, allura hemmhekk qegħdin ikunu professjonali. Għalkemm xi persuna minnhom Ħa nkun antipat kun ma ġiet eżatt, għax il-play li kellha kienet eżattament fuq hekk. Tifhem, imissa nitlu fuq erja oħra, tifhem l-emozzjonijiet, kemm importanti minn Daniel Day-Lewis. Xorta forsi dak il-ħin li ktaħġa li xaqet ta' tkun ġustu da' mux jekk.
Mux fuq stage bini saħar soleja. Tuża dak li għaddejt minnu ħabba l-emozzjonijiet, pero naħseb jiena Xi ħadd li għaddej minn telfa ma
jkunx jkollux aptit nies, speċjalment għexieren ta' nies iħarsu lejk. Mhux mewt biss.
Jiena darba kelli play, kelli break-up, kien break-up li ħassejtu bħal kull naħseb uman jien. Kont production week u ngħidlek oħra ġrat li reċentement fakkartni fiha inti, kont qed nagħmel play, Lupu Naġa, kienet play importanti ħafna. Kif bdejna l-production week Monday u da kellna three, six, nine, ma nafx, naħseb kellna disa' rappreżentazzjonijiet, hekk qed play b'saħħitha. Sentej ilu ta' da, Monday ta' production week iċċempil li omni. Simon, li t-dirġi għaj, da tkellimna kif ħatimxi l-production week, sabu kanzeli d-dadi jiġri. Qiegħed hemm Daisy One ratna li ġġar għattilha. Sabu kanser il-missieri għattilha mort u kien qed ngħidlek ġimgħa production week. Plus il-productions plus li sabu kanser kbir il-missieri ġifieri għax kien fil-frixa kien kbir u ma tengodu mbagħad tru l-operation u hekk. Xarejn orqod l-isptar miegħu, xarejn. Kif spiċċat il-play Lupunaġa? Eżattament dħalt fi play kontemporanjament, ma nafx ġejtx tara għax inti ssegwi x-shows tagħna, dħalt fi play fit-tlieta ta' warofsinhar kien jisimha, fuq l-abortion, sewwa, li produċejtha, deriġejtha u ħadt sehem fiha. U norqod ma' missieri bil-kanser l-isptar, tifla ta' sitt xhur, Xogħol, di, ma bl-iskola għaddejja. Nisma kux ġabuhom, anka ħbib, ġigwad jaraw. U l-emozzjonijiet, emozzjoni differenti li għat għandek tarbija da kif titwila tu fitxu, ġifiri, kollox ġit, kollox sabiħ. Tajb għandek. Eżatt, sabiħ li kollok tarbija, ma tinsiex palma ta' finti, għan izmit fajla ta' torqod waħedha magħha x'jiena qiegħed l-isptar ma' missieri, ġifieri, l-jieli, meta jkollok baby, eh, taf inti ma jkunux ta' mistrieħ daqshekk. L-isptar kull kwarta idoqlu xi ħaġa kien fuq pultruna bħal di, għajli kif tista' torqod, u titmur tagħmel il-ġurnata. U dak iż-żmien, il-konsert mhux ħajjnek. Allora f'dak iż-żmien, xieqju forsi jgħinek. Ma ħsibx tista' ma jkollokx ċans Allura dak iż-żmien x'jgħinek tibqa' dej. Hmm, interessanti, ġifieri. Għax kienet l-emozzjonijiet kienu. Li ma tiqafx taħseb. Hmm. Li ma tiqafx taħseb, ma kienx ma kellix mument li ngħid li nitħassar li l-nifsi. Qed tifhem? Ma kellix mument, immaġina, Ipprova picture, ġieli kont nidħol fix-shower tal-isptar ta' missieri ninħasel għax filgħodu irrid immur intervisti biex nippromoti għal play. Inbqa' sejr il-ħanut, mill-ħanut nibqgħu sejrin rehearsals, immur sad-dar, immur nara x'ilu jiġri l-iskola, mbagħad immur nerġa' l-isptar. Kelli l-siti kienet tgħinni ħafna ġifieri allura għax konna nilqgħu nagħmlu rotation ta' min jorqod mad-daddy. Dik il-lejl kont imbagħad tistrieħ ftit it-tfajli għax jien hekk tqum it-tifla ntiha botilje. Allura m'għandekx ċans, jien naħseb bniedem li għaddejt minnha jiena u naħseb jgħaddi minnha għalkemm mhux qed jammettiha, jiġu mumenti fej, jiena użajt il-kelma titħassar lilek innifsek, jiġu mumenti fej tilgħabha tal-vittma. Jiena min jgħid le ngħidlu mela f'ħajtek m'għamil xejn, għax jiġu mument, eżempju jien għaddejt ehm, X'kelma ħa nuża? Meta għaddejt minn mumenti ta' tradimenti, jiena dawk iweġġgħuni ħafna. Sewwa. Jew għall-inqas anka meta bniedem, jien bniedem ħlief ġid ma miltlux eżempju, ġid biss għamiltlu. Joda kontrik da. Għal xi ħaġa li ħaseb f'moħħu. Jew għal xi ħaġa li ġim xewbex għaliha. Hemmhekk jiena weġġa, ma nurikx. Ngħidlek, imma ma nor, minix bniedem jiena li ħa niġi ngħidlek Matthew inti vera, minix dak it-tip. Tifhem? Na l-confrontation noqgħod attent kif nagħmilhom. Jiġi mument li huwa difett kbir tiegħi li jekk nisplodi nisplodi. Jien kalm, kwiet, Imma meta splodejt sfortunatament ma' xi ħadd, ma kellix kontroll. Sewwa? Tajt l-emozzjoni wkoll. U tajt kliem li tajt kieku dar kieku dispeċini l-attu. Mhm. Sewwa? Qatt ma nkun fiżiku, mhm. thank God, imma it-tradiment ikraħ wisq. Meta inti bniet, speċjalment meta jiġi minn bniedem li you went out of your way. Biex tgħinu. Biex tgħinu u hu pattijulek bit-tradiment. Jien għaddejt minnha. Għaddejt minn ukoll li nies li tihom kollox dawn f'daqqa waħda hekk għax ħasbu xi ħaġa ħażina jerġgħu imxewxa. F'daqqa waħda tinduna la jibqa' jkellmek, la jibqa' jgħidlek l-affarijiet tiegħu. Imma jiena m'iniex mm. bniedem li ħolot niffaċċjak, ngħidlek hija, ngħidlek darba, ngħidlek isma' l-kol, mbagħad għamel inti. Naħseb dak huwa l-iktar żmien diffiċli.
U
u għax e, e, inti meta jkollok mart u hekk huwa mart. Tradiment huwa hija emozzjoni u hija esperjenza li hija waħda mill-iktar diffiċli. Speċjalment ta' jew xi ħadd intimu, intimu mhux fors mara jew raġel, jista' jkun anke ħbiberiji. Aħna ħafna da biex jiġi tradiment x'inhu li jiena afdajt lil xi ħadd, kultant bkejt miegħu, kultant qsamt negozju miegħu, kultant afdajt ċertu affarijiet personali tiegħi. jew għejd lil dak li jkun, mbagħad daqqa waħda juża, mbagħad dak li jiġi meta sens ta' tradiment hu, juża l-vulnerabilità li inti ftaħt miegħu biex iweġġak, jew inkella jidħol ġo ħwejġek u jagħmillek il-ħsara ġo ħwejġek stess.
Eżatt, eżatt, dik hi, dik hi, dak hu, dak hu li jweġġak inti, hu fimni. Tgħid li ġieli tradejt inti jista' jkun ukoll. Jiġifieri ma nistax naħseb xi ħaġa straordinarja, imma eżempju jien anke l-istudenti hemm il-basic emotions qegħdin mhm. għand kulħadd, eżempju ġieli nibda nsemmilhom ġieli ħabbejt iva, ġieli bkejt iva, ġieli fraħt iva, iva ġieli jert ikun hemm min jazzar qatt mert impossibbli, ma nidħol, ħanibdew, meta kont żgħira, eh, iva ma dikejra. Tifhem? Jiġifieri u anke eżempju jiena stajt mingħajr ma ridt ħassejt li tradejtek. Imma jien iċċarawha. Jien qed nitkellem fuq it-tradiment li jkun pjanat. Speċjalment meta ssib bniedem vulnerabbli. Hemmhekk għalija you're an evil person. U mbagħad hawn min jagħmillek wiċċ ta' ta' naġa, qed tifhem, u din għaddejt minnhom ma niddejjaq ngħidha xejn u min jafni forsi jista' jista' jkun jaf għal xi qed ngħid. Għax inti jekk inti fil-ħajja tixtieq tagħmel xi ħaġa, għamilha bis-saħħa tiegħek. Għalkemm inti tajjeb, imma għamilha bis-saħħa tiegħek, mhux tirfes fuq dak li hu ta' ħaddieħor. Jien naħfer għax dik sibtha l-iktar l-iktar mediċina importanti. U nerġa' nafda. Nerġa' nafda.
Ħa nitkellmu fuq il-maħfra mbagħad fuq li terġa' tafda x'għalija huma żewġ affarijiet totalment differenti. Mm. Ġifieri jiena miegħi nnifsi jien għalija nemmen li l-iktar relazzjoni importanti hija dik miegħek innifsek. Eżatt. Tantu vera li l-ebda relazzjoni meħa taħdem jekk ir-relazzjoni tiegħek miegħek innifsek ma taħdimx. Eżempju, din xi ħaġa Jien nikkwota ħafna l Kristu għax ovvjament nafu ħafna bid-diskors tiegħu. Mhux se nidħol f'reliġjon għax kif għadlek m'għadnix reliġjuż ftit żgħira. Però ħobb l-għajrek bħalek innifsek, kultant l-innifsek ninsuha. Mhm. Allura nipproġettaw li titħobb il-ħaddieħor akkosta kollox, no. Jekk ħa tieħu dik il-kelma stess, bħalek innifsek, jiġifieri inti kif ħa tħobb lilek innifsek, ħa tħobb lil ħaddieħor. U hekk hu.
Mela jekk m'intix tħobb lilek innifsek, mhux ħa tħobb lil ħaddieħor. Din importanti. Għax hawn min jintelaq, jiena l-aqwa li ngħin in-nies, u mbagħad taraħ mitluq, maħmuġ, no. Tifhem, l-ewwel ħu ħsieb tiegħek innifsek, għalli tkun tista'
U il-mod kif tkellem lejk innifsek, ħa tkellem lin-nies li tħobb u lil uliedek. Allura wkoll kultant kultant speċjalment kultant jiġri iktar minn nisa naraw ħafna complaints fuq l-irġiel kultant li għax dak ikellem it-tfal kif ġiġi, għax dak qatt mu kontent, dejjem irid iktar, dejjem jippuxxjhom. U meta niltaqa' magħhom one to one, mbagħad meta nibda ngħid minti li jekk innifsek kif tkellem. U ħafna għar milli nkellem it-tfal. It-tfal qatt ma jien kuntent, dejjem nippuxxihom. Alla ħares jien nkellmhom kif inkellem lili nnifsi. Imma kif qed tkellem lilek innifsek bla ma trid qiegħda toħroġ ftit fuq kif qed tkellem lil uliedek. Fi jiena nemmen li naħfer mhux għall-persuna l-oħra. Ngħidha bl-ikbar sinċerità. Naħfer għalija nnifsi. Għax jekk jiena lilek intinqasni u mhux qed naħfirlek jew irrid inpattihielek, iċ-ċans huwa li Ħa noqgħod naħseb fuqek, ħa noqgħod niffolowja lilek. Titla' titla' dik ir-rabja. U rabja min qed iħossha mhux jien. Billi jiena rabja talik, inti bqajt għaddej b'ħajtek. Interessanti l-fatt. Però li nerġa' nafda.
Il-fatt li ma qabel nitlu għal li li kif tkellem lilek innifsek. Eh, is-self talk. Hmm. Jiena naqaf li nitkellem li miegħi nifsi u naqaf negattiv. Naqa', eżempju, jien naf ngħid għax kieku, għax dak, għax hekk, għax dak ma stidinnix, għax lili ma ma dak, għax hekk. Dawk naqa' fihom. Jiġi mument partikanti ma jien x'in nagħmel. Tifhem? U tiskanta anke il-mood tiegħek tinbidel. Min jgħid ħares lejn il-pożittiv għandu raġun. Inti tqum filgħodu u tgħid il Allu, Matthew, biex ma nġib, Matthew l-bieraħ ma kellimnix. Allora taqbad u taqa' f'pattern negattiv. Matthew ma kellimnix, ma laqqas Michael, mela dak hekk, mela dak hekk, u taqa' f'pattern negattiv. Jien għaddejt minnha, ma nistħix ngħid, u għadni ngħaddi. Għax din hija ġlieda kontinwa. Imma meta tieqaf, Ngħid vera Matthew ma kellimniex, imma Paul, Charlie u Matthew kelmuni. Mhm. Daw kija, però kelli tlieta kontra tnejn. Issa, omt fil-ħodu, u għal-grazzja tal-la għandi familja, ħsejra xol, etnara, met inti tapprezza u tkun grateful għal dak li għandek. Mhm. Da kollu klim li għajduħ nisgbar.
Foka fuq l-affarijiet li huma qed jimxu tajjeb f'ħajtek. Għax kif qed tgħid inti kultant dik it-tmaqdira, dak is-sens ta' tradiment wieħed, ħaj il-moħħ tal-bniedem jaħseb ħafna, jiena kontra kulħadd. Allura faċli, jekk kien ġej tgħid li isma' dak tafx qal fuqi, moħħi jibda jgħid mela dak għalhekk il da, mela l-ieħor għalhekk ma kellimniex u l-ieħor għalhekk ma kellimniex, mela dawk kollha din jiltaqgħu jgħidu kontrija, meta fil-verità iċ-ċans Li dawn in-nies kollha qed jgħidu kontrija, ma naħsibx li daqshekk importanti. Darba darba rajt quote u vera tajba. Ehm, ma nafx kif kienet, imma xi ħaġa fuq dal-livell li qed tajt inti, ġifieri taħsibx li kulħadd Qed jaħseb fuqek, m'intix daqshekk importanti tipo, kienet xi ħaġa hekk, imma tagħmel ħafna sens, qed tifhem? Jew inkella ġieli taħseb fuq bniedem, ikun best friend tiegħek, f'daqqa waħda jieqaf ikellmek, ma jagħmillekx likes iktar fuq ilda tiegħek, speċjalment qabel konna tikashom. U mbagħad tiltaqa' miegħu u ssib li kien għaddej miskin minn traġedja. Tgħid ara jien ħsibt ħażin fih miskin, flok qatlu jien, X'għandek bżonn?
Imma daħnu umani u xek, u ma tintiqjad f'did-dinja, jien dejjem hekk ngħid. Ehm, Kristu jgħid kunu tad-dinja, imma qegħdin fid-dinja. U għal-pass li ġej inti ehm, kif terġa' tafda, hemm kwot ukoll interessanti ta' Kristu li jgħidlek eh, be wise as snake But pure as dove, s'eżempju, kun għaqli daqs serp imma kun pur, u dik anka l-istudenti jgħiduli Madonna meta tgħidilna di tibqa' f'moħħna. Darba rajt quote oħra, tafx tajt ta' min huma daw, ġifieri imma imma jiena nsegwi ħafna pages ta' dawn il-quotes u naqrhom għax tieħu ħafna minnhom. Met inti titgħallem, met inti ma titgħallimx mill-iżbalji, stupidu. Meta titgħallem mill-iżbalji tiegħek, inti tajjeb. Meta titgħallem mill-iżbalji ta' ħaddieħor, inti ġenju. U jiena qdim fimta meta bdejt ngħaddi minnhom l-affarijiet. Eżempju, eżempju. Ħafna minn nies jgħidulek tmurx f'dak il-bar għax dak il-bar ikun hemm it-gerfix. U inti, flok titgħallem milli qalulek, tgħid ħa nipprova jien, tmur, tweġġa' u titgħallem. Mela inti tgħallimt mill-weġa' tiegħek, mill-iżball. Qed tiswik ħafna iktar, qed tiswik iktar emozzjonijiet. Tifhem dik hi.
U eżempju, għax għaddejt minnha wkoll, jgħidulek isma' dik il-persuna, oqgħod attent minnha, għax dik għandha dat tendenzi, one, two, three, four. U mhux jgħidlek xi ħadd għax jgħir għalih, jgħidulek ħafna min-nies. U kważi kważi tivverifika li vera, imma le xorta tmur tiltaqa' magħha. Kif dik tweġġa' lilek, għid kemm kellhom raġun. Qed inġib eżempju ta' imma meta. Jien naħseb ukoll għax il-bniedem bla ma jrid jipprova kemm jista' jkun jafda. Il-bniedem jipprova kemm jista' jkun jixtieq jgħix ġo dinja fejn kulħadd huwa rajt. Però dik il-kelma semmejt inti iktar kmini ta' evil teżisti. Ġifieri li persuna taf tagħmlek il-ħsara anke intenzjonalment. U l-ar meta jkunu moħbijin jina dik li l-iktar, għax inti jekk inti ġejt fuqi u tajt li eżempju ħantik xeba f'wiċċi u t-tini xeba, najt għal-qas għal-qabel. Mhm. Imma li tiġi tbusni, għalek mhm. tamil ħafna sens, mhm. xena ta' ġudda, li dinti tiġi tbusni. Bibem, Dik il-weġgħa, tifhem, jew inkella li ma tifhimnix, jew ntik spjegazzjoni u tibqa' temmen lil ħaddieħor, dan qegħdin fid-dinja. Qegħdin fid-dinja u ħa tgħaddi minnhom. Forsi semmejna ftit negattivi, imbagħad għandek il-ħafna pożittivi. Eżempju, jiena bis-saħħa ta' ħbieb, inkluż inti, eżempju, għalkemm ma niltaqgħux ħafna, kull meta niltaqgħu, dejjem nieħu xi ħaġa minn għandek. Forsi inti doġa ġa minn għandi. Ġifieri inti tintaqa' ma' ħafna nies pożittivi, ġifieri il-pożittiv u għaw u n-negattiv u għaw. Mm. Għax illum badnija fuq daw. Imma jien tqajt ma' ħafna nies li jagħmlu li ħafna ġid, ġifieri u mnalla bħal matlek l-ewwel iżda tkun elajn u tqajt ma' dik il-persuna ara. Żempju jiena waħda minn daw is-so called tradimenti riċenti li għaddejt minnhom Minħabba f'hekk qisu ingħalaq bieb. Imma through that. Infetħu oħrajn. Infetħu. Qed tifhem jiġifieri inti trid tipprova. U allura għalhekk inti mbagħad qed tgħid li għaddejt minn tradimenti ma xorta tibqa' tafda. Naħseb ġa semmejt inti wkoll, trid u ma tridx tittafda. Għandi ħanut, serqitni sejs girl eżempju. Mhm, mhm. Eh, x'nagħmel nagħlqu? Jon sib oħra u nerġa' nafda. Issa, hawn min jgħidlek, għandi ħbieb tiegħi owners ta' ħanut, għalhekk jiena nkun hemm il-ħin kollu. Jien ma nistax. Jien ma nistax biex xogħlijiet l-oħra x'nagħmel. Inkella tikkrea negozju li inti skjav tiegħu. Eżatt, u. L-idea li inti tikkrea negozju li tbati ħafna fil-bidu biex eventwalment Negozju jaħdem għalik, ma tistax inti tibqa' ħajtek kollha. Nifhimhom ta', imma inti ma tistax you cannot be a control freak fuq dak kollu li għandek jekk għandek ħaġa waħda. Jekk jien kont narma fuq il-monti u kelli l-monti biss hemmhekk all right. Għalkemm xorta kont nafda. Mhm. Kelli nies jaħdmu miegħi. Imma jekk inti għandek post wieħed u tista' tkun inti l-ħin kollu mhm. apparti forsi xi holiday l-hemm u l-hawn kif. Imma jekk inti għandek iktar minn wieħed, jew se tafda Jew tiftaħ xejn tnejn. Għax bil-fors tittafda, issa meta inti qed tafda, titkun lest li tista' sfortunatament għandi u ċertu affarijiet li l-bniedem huwa wika li jom, inkluż il-flus. Mhm. Ġewwa? Sekk inti bniedem serqek, m'hemmx tagħmel. Battu, tajd li terġa' tafda l-istess persuna dik diskutibbli. Ġewwa dik diskutibbli. Imma tafda l-ħaddieħor. għax hekk inti Bit-tama li kull darba titgħallem xi ħaġa ma wkoll. Ekku. Inti tagħmel affarijiet in place. Eżatt. Biex kemm jista' jkun ma tiġax ingidem bl-istess mod. U forsi minn żball mhux żball imma forsi minn nuqqas tiegħek li dil-persun ejja nġibu eżempju li m'għaddejtx minna di eh, jien fi 15-il sena ħanut m'għaddejtx minna. Thank God. E ngħidu xi ħadd serqek. Mhm. Imma serqek għax kont titrattaħ ħażin. Tgħidli għandu jisraq qatt. Le, ma tiġġustifikaħiex.
U mbagħad tkellima, tgħidlek mhux inti dejjem tiksirni quddiem in-nies. Hmm. Eżempju, jon kellek inti il-paga dejjem inti li nieqsa. Hmm. Eżempju, ta' dinti, mhm. daw xejn ma' dejt minnhom tengod. Jekk inti għax li għas-Sales Girls kollha anke biċċi minn qudiem sal-ġurnata tal-lum f'dawn 15-il sena familja għadhom sal-lum, għalla volja waqfu minn mija, għadhom jistidnu nid-dar għandhom, nara n-neputijiet tagħhom, ġifieri dik importanti ħafna. Imma eżempju battajt eħe eh, mela, mela qatt ma kellha raġun tisra, għax ħażin qatt ma jitpatta b'ħażin, imma vera, ma kellix għalfejn iksera qudiem in-nies, vera, ma kellix għalfejn il-paga għandhom ġimgħa biex inti la flok tgħidilha l-ġimgħa l-oħra, mela qed tifhem ġifieri. U anka imma parti daw anka li tinduna li sma' n-nies għandhom il-weakness tal-flus. Allura li tinpoġġi affarijiet in place, strutturi in place li jieħdu ħsieb li dak li jkun ma jiġix f'sitwazzjoni fejn siba faċli idaħħal idejh fil-kex. Ekku, ekku, ekku. Li allura hemmhekk mhux qed tgħid ma tafdax iktar, ħa nafda xorta x'inti jekk qed iddaħħal impjegata. Qed tafda. Ekku. Bil-forsi tafda. Però noħloq strutturi li nitgħallem minnhom biex anke l-persuna l-oħra ma tiġix f'sitwazzjoni fejn jekk għaddejja minn problema ta' flus tista' ddaħħal idejha se tkun daqshekk tentazzjoni kbira. Għalhekk trid iġġibha f'sitwazzjoni li titolbok. U jien dik nagħmel isma' jekk ikollok bżonn. Għidli. Aħjar tgħidli u ntik. Bħalma jien meta kelli bżonn l-għajnuna, mhux fil-flus biss. Saħħa mentali, whatever, jien naf, ġim, semmejna ġim, jiena l-ġim mhuwiex one of my best friends kif għatlek. Imma sirt li meta mmur nara il-dak u l-dak kien hemm wieħed qed ikellimni fuq il-protein. Tallimt. Kien hemm ieħor qed jgħallimni bdejt nagħmel exercise qal li qed tagħmlu ħażin ħa nurik kif. Allura hemm sens ta' komunità wkoll. U li tkun open għaliha. Mhux tkun open dak ikun dik il-feedback. Jiena. Għax meta kultant tara nies li tgħid mhux ħan kell mhux ħajksirni. Kultant attitudni tagħna. Ekku. Jekk tħalt il-ġimgħa sellimt lin-nies. Inti qed turihom isma' jiena. Open. Open.
Jekk inti tħalt bil-headphones ħares isfel biss. Hemmhekk qed turihom isma' tkellmunix. Qed body language.
Alla inti għandek kontroll kbir ħafna fuq kif jirrelataw miegħek in-nies. Kultant tiltaqa' ma' nies jgħidulek jien naħdem f'dal-post hemmhekk kulħadd stramb. Jiġi kollega tiegħu jgħidlek hemmhekk kulħadd orrajt. In-nies baqgħu l-istess, l-atmosfera tal-xogħol baqgħet l-istess. Inti kif tirrelata ma' dik l-atmosfera li jinbidlet? Ekku, ekku, eżattu, eżattu. Kull bniedem u eżempju dak il-bniedem li daħal bil-headphones ħares lejn l-art, għax hu għandu eżempju nofsiha biss ċans u m'għandux ċans ikellem in-nies. Ma jfissirx li hu stramb. Le, le, żgur li le.
Tifhem? Ħadd ma jistax jgħid għax ħadd ma jkellmu. Eżatt, dik li eżatt, eżatt, eħe.
Li nieħdu responsabilità li kif qed nippreżenta ruħi ġo post. Bħas self tok li semmejt inti stess, jiena meta dika niġġielet ħafna magħha jien. Niġġielet magħha għax eżempju ġieli, eżempju, naf tinqala xi ħaġa ħażina, naqaf in-negattiv. U dak bħal m'għedt inti, jiġifieri, inti, aħna mrobbijin f'soċjetà llum tru daż-żmien kollu li għaddejna minnu li ġejna, u naħseb jien anke tru social media u hekk issa ġejna me against the world. U llum anke dis-solitudni, għax is-solitudni hija xi ħaġa kerha, eh. Solitudni għax irrid jien mod, imma s-solitudni sfurzata hija mod ieħor. U dina, u dina ehm, ħandur daqsxejn fuq l-iskola tiegħi stess, fejn riċentement anke kelli esperjenza ta' studenti over 70s. Mhm. Għalkemm dejjem ġew, però dal-aħħar mhm. ġew erba li vera, vera, vera, vera anka lili għalmuni. Mhm. Xi ħadd li mitlu l-partner, ta' serventi, xtaq jagħmel xi ħaġa ġdida. Meta kienet żgħira minn dejjem xtaqet tirrexx, ovvjament qabel opportunitajiet ma kienx hawn, kienet żgħiri, kellha tfal, insa. Ta' serventi di ti tixtieq tagħmel il-ħolma li kellha ta' fourteen, fifteen. Ġiet dil-persuna u nagħmlu x'nagħmlu jekk kellna bowling night, jekk immorru disko, tipparteċipa, jipparteċipaw, jieħdu sehem u saru atturi tajbin għax anke. Hemmhekk hemm ir-responsabilità ta' individwu. Ġifieri jekk jiena tlift il-partner, nista' ngħid ħajti spiċċat. Ekku. Noqgħod id-dar u ngħid jiena mhux ħa nsajjar għax għal persuna waħda biss u nieku l-imbarazz. Nista' meta sħabi jistidnuni jew nies jistidnuni jew hemm opportunità ngħidu li għax jiena nkun imdejqa jew imdejjaq. Jew inkella nista' ngħid isma' hemm il-fl-ispirit mela ħa mur. Mm, mm, mm. Ħa nipprova. Ħa ndur ma' ħajti nara x'kelli ħon fil-passat, issa ċans li nagħmilha. Però dik tmur lejn is-saħħa mentali naħseb jien. Sfortunatament, meta tiġi f'dak l-istat, mhux dak l-istat biss, imma ngħidu stat ta' kbira, Imma anke jiena, meta niġi f'dak l-istat, jiddependi kif tħares lejn is-sitwazzjoni ta' telf f'dal-każ, ta' telf ta' partner, skont kemm int b'saħħtek mentalment. U nixtieq hawnhekk forsi nagħti messaġġ ukoll. Is-self-talk importanti li semmejt inti, għalhekk qed nirrepetih, għax is-self-talk importanti, ħares lejn il-pożittiv li għandek f'ħajtek u tirrealizza li fil-miżien kważi kważi jibda jxaqliblek 'l hawn. Anke f'għid sempliċi, eżempju nerġa' mmur fuq Kristu, ħares lejn it-tajr tas-sema, Da ma jagħmel xejn, xorta jiekol, tifhem, ġifieri dawn tidhom bħala eżempji. Ma nafx nafx, hemm din logħba, jekk konna nabu għad faġġu l-karozza, li tajt eżempju yellow car. Eh. U tot kull karozza safra. U ġieli tiġri anka bħala adulti, meta inti ħad ixxi karozza, jew tfittex karozzi, x'karozza ħad ixtri. Tgħid jiena nixxieq dal-modell, daqqa waħda kemm saraw minnhom fit fil eh, eh, Mhux għax żdiedu, Għax inti moħħok qed ifittex iktar fuq, eżatt. Mela meta aħna tfal ngħidu yellow car, qed infittex il-karozza safra. Jekk jien ħan ixtri mudell ta' karozza, għala moħħni iktar qed naħseb fuqu, iktar aware tiegħu. L-istess ħaġa moħħna bil-pożittiv u negattiv. Mhm. Jekk jiena moħħi qed ngħid ħadd ma jħobni, jekk jgħad fil-kju qbisni, qed tara kif ħadd ma jħobni. Jekk jiena xi ħadd sempliċi u ma Jiġifieri dik li qed tgħid qbilix, inti issek ikkundizzjonajt qed tkun il-moħħ. ngħid u qed bla ma trid moħħok qed jaraħħa iktar. Li tiġilna f'relazzjoni. Jekk jiena llum kelli xi ngħid u rrabjat, moħħni ħa jfakkarni fid-drabi li kont irrabjat fir-relazzjoni. Eżatt, eżatt. Jekk jiena llum qomt tajjeb u ssaqsini kif sejjer, moħħni ħa jgħidli il-mumenti tajbin li kien hemm fir-relazzjoni. Ara x'inhi d-differenza kollha. Jiena kif qed nissettja moħħi. Issa, nista' nżid xi ħaġa ma' din? Importanti ħafna li dal-kundizzjoni tal-moħħ li qed tgħid inti, għax daħ jiġi minn xi ħaġa, ma tħallix il ħaddieħor jikkundizzjonani. Jekk jien li jien ħabib tiegħek u kuljum qed ngħidlek kemm għandek xarek ikrah, kemm għandek f'wudnejk irranġhom. Mhm. Wan ma tkunx ħabib vera lija. Għax inti vera nista' ngħidlek għalhekk, imma tolli qed ngħidha ma naħsibx li hu sabiħ. Nista' ngħidlek isma' prova rranġaħ xarek għalli tkun aħjar. Differenza mit-ton. Mhm. Imma f'relazzjonijiet, u meta ngħidu relazzjonijiet mhux qed ngħidu raġel u mara jew jew koppji. Kollegi. Qed ngħidu kull forma, inkluż il-parents. Mhm. Jekk jiena li aħna trabbejna fl-80s u 70s tfal, jiena l-inqas. Mhm. Dak iż-żmien, oh, minn hemm, oh, ma da, eh, isek mejjet, eh. mhm. dak kollha kondizzjonament. Das negative self-talk, ovvjament, mux għax missiri għom joboduni, għanzi. Għaxak li kienu jafu. U għak kienu jemnu, inti tqum minn ta' seba snin missiri, fil-ħod, u kienu għajimna, għajja l-monti mi għaj. Jablinna kaxxa, u ta' parsi mbiħu, nilabu. Emma diġa, u għat jgħidin eżempju għandek 50 cents tal-li ġejt. Diġa, xie ħagġa l-lum din iqsim minna, eh? Nieqsin minnha. Forsi konna fl-estrem, imma anke jekk tgħid xi ħaġa u dendiltha se jqisek mejjet, mhux hekk iddendilha. Illum bħalissa jgħidu qisek mejjet tifel u jidħlu jinqalgħu l-irwiefen kollha li t-tfal tkellimhomx hekk u vera. Imma meta bda tikber imbagħad jekk inti għandek partner again, any partner, mhux bilfors l-għarus, l-għarusa, l-mara, r-raġel, il-boyfriend, whatever, imma jista' jkun business partner, ħabib, li da dejjem qed jinstigalek negative talk, speċjalment fuqek innifsek. Mhm. Immaġina dal-bniedem dejjem jgħidlek eżempju ehm, inħsilt illum, inħsilt illum, dan xirrit jinsilu ma bija. Tifem, ġifiri, allur inti automatikament, ħan iġielek li jattinti, tiġi aware li tispiċċa taħli nofs bot fwiħa kuljum fuqek innifsek. Sewwa, għax sieħibek qed jgħidlek hekk, jew l-partner tiegħek, il-best pulit illum, il-best pulit illum, il-best pulit illum. Ah, l-għażla tal-partner tal-ħbib kemm importanti. Importanti.
Unfortunately xi kultant il-partners jinbidlu u dik nemmina jien dik nemmina ħafna. Għaw min jgħidlek tkun taf se tiegħu qabel, ikollok ir-red flags qabel, mhux dejjem. Hemm affarijiet.
Eħe, imma jiena jiena mhux qed ngħid għall-partner l-għandillum, imma kien hemm partners li naf jiena u ħbieb li minn hekk f'daqqa waħda saru hekk. Tajli x'instigom, jekk xejra, jekk hux dwejja, jekk qabbistilhom x'jien, jekk dejjaqthom x'għax nonħor jew whatever. Imma li minn hekk ġew hekk għal xi raġuni u vera issa jew jkun karattru minnu. Hawn min jorik fasad Umbat mbagħad wara żmien. X'inhi l-eleksja toħroġ? Dawk, dawk li dejquni. Mhm. Jien jogħġobni bniedem li mill-bidu taf fejn qiegħed miegħu. Ħalli mbagħad il-qudiem eżempju nsemmu ċuċati tara t-television. Mhm. Jien naf, jien nħobb il-futbol u l-konzert eżempju, parti li nħobb kollox. Mhm. Imma ma kollok partner ma tħobbhom, mhux ovvju li ma tarhomx quddiem. Jon kella ħana daqsxejn futbol illum. Kemm jgħidu? Television hu television. Hawn min jgħidlek le, hawn min jgħidlek iva. Jekk inti kuljum naħseb hemm hemm problema. Imma jekk illum hemm il-Juventus final tal-FA Cup, tal sorry, tal-Champions League, jew whatever, għax dika tweġġana lilna. U hemm program li tfajla tixtieq taraħ b'saħħa Tifhem, okej, inti. Ma jekk inti dejjem imbagħad kulħadd jaħdem għal rasu u ma nċedux naqali ħana jekk il-Juventus għalhekk importanti. Darba x'logħba importanti ħana raħħa miegħek. U darbohra forsi xi ħaġa importanti li jaħda raħħa miegħek. U dejjem hemm affarijiet nagħmlu sew. Eżatt, eżatt, eżatt. Imma li dejjem inti tiegħek u inti tiegħi, imbagħad hemmhekk ħajkun. Però il-punt hu li għandu joħroġ minn did-diskussjoni li għadna kemm għamilna dal-aħħar xahar minuti huwa l-kundizzjoni tas-saħħa mentali tiegħek. għalhekk il-kundizzjoni ta' moħħok hemm għad hemm iċ-ċans, anzi ċ-ċans jgħaddilek li tibdilha. Tħalli l ħadd jgħidlek kemm inti krah, kemm inti hekk, kemm inti hekk, kemm inti hekk, għax mhux vera. Mhux vera. Tħalli ħadd jikkundizzjonak, speċjalment partner li jrid eh, jimmanipulak. Mhm. Qed tifhem għax partner jgħir għalik, whatever ħajlek ikrah biex inti tara lek innifsek ikrah u ma tmux ma' ħaddieħor. Mhm. Kulħadd wasal bih bil-mod tiegħu Meta ngħid sabiħ mhux bilfors il-wiċċ u hekk għandek il-qalb għandek kollox jiġifieri tieħu ħsieb tiegħek innifsek kif għedt inti, speċjalment dawn l-irġiel bħali li m'għandhomx kwiet lemmu law. Mhm. Jien l-ewwel wieħed semmejta fil-bidu ta' dal-podcast li kważi kważi inti għal aħħar priorità is-saħħa fiżika u mentali m'għandux ikun hekk. Allura illum il-ġurnata stess, eżempju, tmur għand barbier, tagħmel ftit tmur daqsxejn ġim, tmur ġirja, tmur każin, jekk tħobb tmur każin, imma is-saħħa mentali tiegħek bħala raġel trid tieħu ħsieb. Nissib mod kif tieħu ħsieb tiegħek innifsek. Ġisu li ħareġ l-iktar illum huwa li kif jiena xek tibbilanċja dal-affarijiet li tagħmel, anka billi ssib il-momenti fejn mort tisma' konsert fejn mort titqatta' ħin waħdek fejn inti qed Ikollok ħin waħdek biex tieħu ħsieb li ġġib l-enerġija lura biex tkompli għaddej bis-saħħa. Kulħadd il-way tiegħu.
Ekku. Dak li jaħdem għalija ma jfisirx jaħdem għalik. Ma naħsibx li kulħadd ħajmu jisimha l-metal biex jirrilassa. Naħseb jiena one one wieħed mill-ftit anzi. Carlos, grazzi ħafna.
Għad gost ħafna bħas-soltu. Thank you.